Helo, noswaith dda. Noswaith dda pawb. Gobeithio bod chi yn uh, gallu clywed a ymweld i. Um, croeso i sesiwn mawrth meddwl. Ni. Um, iawn, dwi'n meddwl bob dim yn iawn o ran y, y dechnoleg. Felly, um, ia, croeso pawb, croeso cynnes. Um, Fydda ni'n gwneud uh, sesiwn uh, yoga hyn yma, uh, felly sesiwn i ymlacio'r corff a tawelu'r meddwl ar ddiwedd y dydd. Um, felly, reit uh, defnyddiol i gael um, dŵr wrth law ac eich uh, blancad neu towel. I chi'n rhaid cael blancad, ond um, mae'n reit braf um, i gael ar ddiwedd y sesiwn i helpu ymlacio. Uh, eto gret os oes gennych chi fat i ddefnyddio, ond os dim rhaid, fedrwch chi wneud ar garpad neu llawr. uh, jyst bod yn ofalus bod chi um, ddim yn llithro. A wedyn, um, mae'n bwysig iawn uh, bod yn gyfforddus yn y sesiwn, uh, felly um, fyddai'n arwain chi drwy uh, cyfres o symudiadau, uh, anadlu ac ymlacio ar y diwedd. Um, felly, gwnewch yn siŵr bod chi yn gyfforddus um, drwy gydol y sesiwn, jyst symud neu be bynnag sy'n gyfforddus i chi heno yma a dim, um, neu dim byd sy'n boenus y stopion sydd yn amlwg. Felly, da ni am ddechrau yn eistedd um, Croeso chi, ydw i am eistedd ar y llawr, mae'n groeso i chi eistedd ar gadar os ydy hynna well gyda chi. A hefyd fedrwch chi um, rhoi blancad o dan chi hefyd os ydy hynny um, mwy um, cyfforddus. Felly setlo lawr a wedyn jyst dechrau wrth rolio'r sgwydda yn ôl i fyny, rownd ac yn ôl chydig o weithiau. Locio'r sgwyddau. Un waith eto. A wedyn gadael i'r sgwyddau suddo. Mae'n siŵr bod nhw'n bell ar wrth y clustiau. A wedyn dod â yr llygid i lawr, edrych lawr tuag at y llawr neu cau llygid a dod â'r sylw i'r anadlu. Felly dechrau wrth anadlu mewn yn araf drwy'th trwyn ac anadlu allan. Anadlu mewn yn araf a cynadwy allan unwaith eto, anadlu mewn a cynadwy allan. Ar ddiwedd yr anadl, troi'r pen i edrych dros yr ysgwydd dde. Yn ôl i'r canol. Edrych dros yr ysgwydd chwith. Yn ôl i'r canol. Wedyn edrych i fyny. Nôl i'r canol a wedyn dod ar gen lawr. Edrych i lawr. Dod yn ôl i fyny i'r canol eto. Os da chi'n eista fel dwi'n eista efo'ch coesau di croesi, rhowch y dwylo lot yn ôl i chi, pwyso yn ôl a um, newid y coesau fel bod y coes arall yn y blaen. Setlo nôl lawr eto. Rolio'ch sgwydda i fyny, lawr. Pwyso'r sgwydda i lawr oddi wrth y clustia. A wedyn trofod y dy'r llaw dde i'r mat. Dy'r llaw chwith i fyny, anadlu mewn, yn araf. Wedyn anadlu allan, pwyso drosodd i'r ochr. Anadlu mewn, dod yn ôl i canol. Anadlu allan, llaw i lawr. Anadlu mewn, dod o'r llaw dde i fyny. Anadlu allan, pwyso drosodd. Nôl i fyny. Ac yn adlu allan. Tro yma, dod â'r llaw dde i'r pen gwyn chwith. Llaw arall tu nôl i chi. Yn adlu mewn a trio sythu'r cefn. Ac yn adlu allan a troi edrych tu nôl i chi. A rhyddhau yn ôl i'r blaen. Rhoi'r sgwydda. Wedyn tro yma, rhoi dy llaw dde ar y penglin uh, chwith. Llaw arall tu nôl i chi. Nadlu mewn ac ymestyn i fyny yn sythu'r cefn. Ac yn nadlu allan. Troi yn araf a eich edrych yn ôl chi. Rhai yn ôl i'r blaen. Mae'n mynd i blethu'r dwylo, ymestyn y breichiau. Yn adel i mewn, codi'r breichiau wrth eich pen. Rhai'r dwylo yn adel i allan a plygu ymlaen. Wedyn jyst rhyddhau'r pen. Cerdded y dwylo tuag at y coesa. A dod yn ôl i fyny. Wedyn, da ni am symud rwan i fod ar yn e, pedwar. Felly, um, dod symud fel bod y dwylo o dan y sgwydda, yr dwylo wedi um, ymestyn allan, pengliniau o dan y cliniau, a'r cefn yn syth os yn bosib. Wedyn, da ni'n mynd i wneud um, uh, symud yr asgwrn cefn yn araf, felly wrth ymadael mewn, codi'r pen, sydd o'r bol, anadlu allan, gyda'r pen i lawr, sgwpio'r bol i fyny, a pwyso rhwng y sgwydda, Dyn ni am ailadrodd hwn chydig o weithiau, felly jyst symud i rhythm eich anadl chi. Pen i lawr, sgwpio'r bol i fyny, pwyso rhwng y sgludau. Anadlu allan, codi'r pen sydd o'r bol. Ni'n gwneud un arall. Wedyn dod yn ôl at uh, arch pedwar efo cefn yn syth. Yn dod â'r traed at ei gilydd. Pengwini ar wahân a pwys o'n ôl. Dod faint bynnag o bell sy'n cyfforddus i chi. Dod â'r pen i lawr.

Mynd â fo o dan y fraich chwith a dod â'r ysgwydd dde a ochr y pen i lawr i'r mat. A pinnau aros yn fama, neu fedrwch chi godi'r llaw chwith, dod â fo o amgylch eich cefn. Dwi'n rhyddhau'r law chwith yn ôl i'r mat. Pwyso nôl fyny, heb ar a deg. Dod y traed at y gilydd, penglini ar wahân a pwyso nôl. Just canolbwyntio ar y trio ymestyn y cefn. Nôl i fyny. Mae'r eich pedwar eto. Dwi'n siŵr bod y dwylo o dan y sgwydda pengwiniau, o dan y cliniau. Dyn da ni am wneud yr un peth, ond efo'r ochr arall. Felly codi'r llaw chwi, yn mynd efo dan y braich dde, y ysgwydd a'r pen, lawr tuag at y mat. Ni wna i aros yn fama os di hyn yn ddigon heno fe. Neu fedrwch chi lapio'r llaw dde rownd eich cefn. Dod o'r llaw yn ôl i'r mat. Mae pwys yn ôl fan hyn ar y deg. Ar eich pedwar eto. Pedwar traed at ei gilydd, pengliniau ar wahân. Pwyso nôl yn ar y deg unwaith eto. Canolbwyntio ar yr anadl. Nadlu mewn yn ar y deg. Cynadlu allan. Wrth ymadael i mewn, dod yn ôl ar eich pedwar eto. Eto dwylo dan y sgwydda, pengwiniau dan y cwiniau. Yn tro yma, da ni'n mynd i godi y goes dde i fyny. Yn ôl chi, ymestyn o allan. Dod yn ôl lawr i'r mat. Neud rhyw peth efo'r chwith, ymestyn y goes chwith yn ôl. Dod efo nôl awr i'r mat. Fe fedrwch chi neu ail wneud hynna os o hynna'n teimlo'n iawn, neu mae'n bosib ychwanegu braich hefyd os da chi'n teimlo'n ddigon sefydlog. Felly wneud yr un peth eto, so codi'r goes dde i fyny, Neu aros fel 'na, neu ella codi'r coe yf y fraich chwith. Ymestyn. Dod â'r llaw a'r pen glin yn ôl i'r mat. Neud yr un peth yr ochr arall. Ymestyn y goes chwith yn ôl. Neu aros yn fama. Neu ella codi'r braich dde, gymestyn drwy'r bodiad traed a drwy'r bysyd. Dod â'r llaw yn ôl lawr i'r mat a'r pengwin hefyd. Dod traed at ei gilydd, pengwini ar wahân. Gweithio nôl. Mestyn y cefn.

Dwi'n codi'r pengwiniau, codi'r cluniau yn uchel, wedyn innau cadw y pengwiniau diplygu, neu ella sythu'r coesau yn dibynnu sut dych chi'n teimlo heno, a wedyn trio pwyso mewn i'r mat a sythu'r cefn, ella symud un stwdl tuag at y mat a sythu un goes, A wedyn wneud y goes arall. Plygu'r ddwy ben glin, cerdded y traed yn ar y deg, tuag at y dwylo, a wedyn dod i fyny yn ar y deg i sefyll. Just cymryd eich amser, dyfennu. Araf. Yn dod â'r traed at ei gilydd. Chwythu'r dwylo, ymestyn y breichiau, anadlu mewn, dod â'r breichiau fyny, anadlu allan, dod â'r breichiau lawr. Wedyn jyst ysgwyd bob dim, lacio'r corff. Wedyn, rwan, da ni'n mynd i blygu ymlaen. Ydych chi dod ar traed, ar wahân, so hyd ffiniau ar wrth i gilydd. Blygu'r pengwiniau chdi bach, dod ar dwylo i'r cliniau, trio ymestyn y cefn, fel bod y cefn yn syth. Wedyn plygu mlaen o'r clunia. Yn ar y deg fach, nadlu allan. A wedyn unai rhyddhau'r dwylo tuag at y mat, neu gafal o amgylch y pen, penelin, jyst neu siŵr, chi'n ymlacio'r er gwddw, gadael y pen, Teimlo'n drwm. Mynd â'r sylw yn ôl i'r anadl. Nadlu mewn, gynadlu allan, gadael i'r corff suddo chdi bach mwy. Pan dych chi'n barod, edrych yn ôl i fyny i sefyll yn ar y deg, cadw'r pengliniau wedi plygu chdig bach. Yn ôl fyny, camu'r traed at ei gilydd, plethu'r dwylo unwaith eto, ymestyn y breichiau, anadlu mewn, codi'r breichiau yn uchel. Mae'n adwy allan. Dwi'n mynd lawr. Gyda just ysgwydd bod dim i lacio. Cyfyrwyd. Dwi'n dod ar traed. Yn ôl. Wel, mae'n agos. Beth i'r dwylo unwaith eto. Ymestyn y breichiau. Anadlu mewn, codi'r breichiau, a wedyn plygu, anadlu allan, plygu drosodd i'r dde, anadlu mewn, estyn i fyny, a wedyn anadlu allan, drosodd i'r chwith, anadlu mewn, Medlu allan, dwylo lawr. Disgwyl bod dim. Yn gwneud chydig bach o symudiadau rwan i helpu lacio'r sgwydda. Mae'n anodd, mae'r sgwydda'n dyn erbyn diwedd y dydd. Felly rhoi eich dwylo ar y sgwydda a wedyn ei cylchoedd am yn ôl efo'ch penel, pen, penelin. Wneud cylch ymlaen i'r penelingwn, newid cyfeiriad. A wedyn dod yn ôl unwaith eto. Ie, nawr Dim rhyddhau'r breichiau. Wedyn da ni am ymestyn i fyny efo'r llaw dde. A wedyn dod â'r llaw a'i roed o ar eich gwar. A wedyn defnyddio'r llaw arall i bwyso'r dal y braich i fyny. Nodi mewn. Nodi allan. Rhai'r breichiau. Ysgwyd y breichiau allan. Dyna ni am wneud yr un peth yr ochr arall. Nodi mewn y codi braich chwith. Rhaid y llaw ar eich gwar.

Ar y traed, ar blaen y traed. Wedyn yn ar y bach. Dod yn ôl. Ar y echad, dod ar y sodol. Jyst sipgo yn ôl ac ymlaen yn araf. Mynd bellad os sy'n gyfforddus i chi hanno. Unwaith eto. Wedyn plannu'r traed i lawr yn fflat ar y mat. Dwi'n canu ymlaen ar y droed dde. A os da chi'n plannu'r sioe dde i lawr, o bod yr pwysau mynd drwy'r troed dde, a wedyn ella codi y troed chwith. Os da chi ddim yn teimlo'n sefydlog, jyst cadw'r troed chwith out a'r llawr. Os di hyn yn teimlo'n iawn, ella codi'r droed chwith hanner ffordd Os di hyn yn iawn, codi'r pen gwin chydig yn bellach, a gafael o amgylch y pen gwin. A wedyn rhyddhau'r droed yn ôl i lawr, yn araf, ysgwyd y coesau allan eto. Wedyn da ni am wneud yr un peth ar yr ochr arall. Felly camu ar y droed chwith tro yma, plonnu'r droed lawr, Dwi'n siŵr bod y pwysau i gyd drwy droed chwith. A wedyn codi'r troed dde ella. Os ddim, os da chi'n teimlo sefydlog, cadw'r yr bawd i lawr neu mi'n symud at wal. Ella codi'r troed hanner ffordd. Os da chi'n teimlo'n sefydlog, codi'r pen glin a ella dal o amgylch y pen glin.

Codi a troi dde, sut lle bynnag sy'n cyfforddus i chi. Os da chi efo'r pengwin yn gafael o amgylch y pengwin, dal y pengwin yn y fraich chwith, a wedyn fedrwch chi rhyddhau'r fraich dde, mynd efo i'r all ochr, eich a mynd efo nôl, dibynnu lle sy'n cyfforddus i chi heno. Yn ôl. Rhyddhau'r droed yn araf i'w mat. Ac ysgwyd. Yn gwneud yr un peth eto. Camu ar y droed dde. Dyda'r pwysau. Y droed dde, eich codi y droed chwith. Lle bynnag sy'n teimlo'n iawn i chi heno. Os da chi'n gafael am geithiwr pengwin, fedrwch chi afael o'i amgylch e. Mae'r llaw dde, ac ella rhyddhau'r braich chwi. Hynny, sut da chi'n teimlo heno? llaw yn ôl i'r bengwin, rhyddhau'r droed yn ôl lawr yn araf,

a troi y traed am allan, fel bod chi y traed yn pwyntio ar wyneb y cloc yn deg munud i ddau, sa chi'n deud. Wedyn dyda'r breichiau i fyny, plygu yn y penelin, wedyn plygu'r pen glin a sydd o lawr. Yn dod ar y fraich dde, y penelin dde i'r uh, goes dde, y mestyn i fyny, y glaw arall. Dod yn ôl i'r canol. Wedyn y fraich chwith i lawr, y fraich dde i fyny, yn adwy mewn, yn adwy allan. Nôl lawr, nadlu mewn, nôl fyny, gynadlu allan, rhyddhau'r breichiau, dod â'r traed yn ôl at ei gilydd. Rhai bob dim. Dyna ni am gamu allan unwaith eto. I'r un pellter. Am tro yma, da ni'n mynd i droi y troi dde i gyd allan a troi'r troed chwith i mewn hanner ffordd. Cadw'r coesau'n syth, dyda'r breichiau i fyny, anadlu mewn, Syrthir breichiau plygu i'r ochr dde, dod â'r llaw dde i lawr at y goes a'r llaw chwith i fyny. Dod yn ôl i fyny'r canol, anadlu mewn, anadlu allan, mynd ar fraith chwith i'r goes chwith, llaw dde i fyny, Anadlu allan, dod yn ôl i'r canol. A rhyddhau'r breichiau. A camu y traed yn ôl at ei gilydd. Ysgwyd bob dim allan. Ti'n neud yr un peth eto ar ochr arall. Camu'r traed ar wahân. Tro yma, troi'r troed chwith. A wedyn rhoi'r rhoi dde hanner ffordd. Trio cadw'r cliniau'n gwynebu ymlaen, y coesau'n syth. Breichia i fyny, anadlu mewn, slypu'r breichia. Anadlu allan, chlygu i'r ochr. Llaw chwith, llaw tromba, llaw dde i fyny. A deall mewn dy Nadolig Canol. A wedyn cadw'r traed i'r goesau lle maen nhw, yn adwy allan, gyda'r llaw dde i'r goes dde, llaw chwith. Nadlu, nôl mewn. Troi'r traed i wynebu'r blaen. Ac yn adwy allan, rhyddhau'r breichiau. A rhyddhau'r traed a Dim mae hyn. Da ni am ddod lawr i eista ar y mat rwan neu ar y llawr. Felly, um, dewch lawr yn ar y deg, neu os ydych chi awydd, fedrwch chi ddod lawr drwy um, sgwatio, so dod ar traed ar wahân, eto yn gwynebu deg munud i ddau, dod ar breichiau at ei gilydd, Yn plygu'r coesau, dod i lawr yn ar y deg. A wedyn eistedd lawr yn ofalus. Dod a plygu'r pengwiniau. Sut i'r cefn, trio dod â'r dwylo tu nôl i chi'r bysedd yn pwyso ymlaen. Da ni am ryddhau'r coesa o un ochr i llall. Nawr y deg. Symud nhw. Gwyn nhw o un ochr i llall. Mae di un arall bob ochr. Mynd yn ôl i'r canol. Yn dod â'r traed at ei gilydd, so'r ddwy sodwl at ei gilydd. Gadael yr pengwiniau ddisgyn i'r ochr. Trio sythu'r cefn a unai rhaid traed breichiau. ar eich, wrth ymyl eich traed chi, neu ar eich neu wrth ymyl y traed, neu ar y coesau. Trio cadw'r cefn yn syth, olio'r sgwyddau, bod o'n mynd lawr ac yn ôl. Gyda'r llygyd edrych lawr tuag at y llawr neu cau'r llygaid, dod â'r sylw yn ôl i'r anadl, anadlu mewn yn ar y deg trwy trwyn, anadlu allan. Anadlu mewn. Gallwn ni unwaith eto anadlu mewn, anadlu allan.

Un arall bob ochr. Dydy'r coesau nôl i'r canol. Cadw'r coes yr pengwiniau wedi plygu, trio sythu'r cefn os yn bosib, gyda'r dwylo at ei gilydd o'ch blaen.

Cryfhau'r breichiau roi nhw tu nôl i chi a dyda'r pengliniau lawr o un ochr i'r llall. Pengliniau nôl i'r canol. Syrthu y cefn a syrthu breichiau. Dydy'r bol i mewn. A wedyn, ella gweld os dim bosib codi i un droed oddi ar y mat. Nôl lawr. Droed arall. Nôl lawr. Os o hynna ddigon, wneud un o ochr eto. Neu eich gweld os dim bosib codi y ddwy droed. Dydy'r traed yn ôl lawr. Dwylo ti'n ôl i chi eto. Dydy'r pengwiniau siglo a bydd un ochr i llall. Os ydych chi eisiau cegad o ddŵr, yn un gyfle bach da. A hefyd, rwy'n gwneud siŵr bod gennych chi blancad wrth law, achos dyn ni am ddod lawr i orfedd ar yn cefna ar y mat. Felly, jyst dewch lawr, yn lawr ar deg.

Wedyn wrth ymedru allan gyda'r breichiau nôl fyny, codi un pen glin, i mewn yn ar y deg, ymedru allan, ymestyn y goes ac ymestyn y breichiau. Ymedru allan a codi'r goes arall i mewn. Ymestyn y goes a'r breichiau'n aglu i mewn. A gynna i wneud um, y ddwy goes, um, un goes ar, ar y tro, neu fedrwch chi eich dod ar ddwy goes i mewn tro yma, aglu allan. Ac le mewn ymestyn y coesau, ymestyn y breichiau. Unwaith eto, dy'r ddwy goes y mewn. Nadlu mewn, ymestyn y coesau, ymestyn y breichiau. Tro 'ma dyda'r blygydd pengwin de i fyny ar ben ei hun, a'r dwy allan. Rhoi'r llaw chwith ar y goes chwith, symud y goes dde allan i'r ochr yn araf, nadl mewn, ac allan. Mewn. Ac ar ddiwedd yr anadl allan, symud y goes nôl i'r canol. Mestyn y goes allan, mestyn y dwylo napu mewn. Dyna'r gwaith chwith i fyny yn y tu allan. Rhoi dy braich dde ar y goes dde, gadw'r cwyn i lawr. A wedyn, yn ar adeg, symud y goes chwith allan yn araf. Canolbwyntio ar yr anadlyd. Ac i mewn. Ac allan. Ar ddiwedd yr anadl allan, dydy'r pen glin yn ôl i'r canol. Ymestyn y goes. Anadlu i mewn yn nefestyn y breichiau. Gyda breic yn ôl lawr. Gyda dwy droed mewn pypyr pengwiniau. Wedyn rwan codi yr droed dde oddi ar y mat. A rhoi dy fer ar draws pengwin chwith. A symud y pengwin dde allan i'r ochr. Aros yn fama os di hyn yn ddigon i chi. Am heddiw, neu fedrwch chi blethu'r dwylo tu nôl y goes chwith, symud y goes tuag atach chi yn araf. Rhaid rhoi chwith yn ôl i'r mat. Rhoi ben o lawr. Yn codi'r traed. Hynny dyda'r ddwy ben gwy fyny. Dwylo ar y pen gwyniau. Wedyn jyst neu cilch yn araf.

Rhyddhau'r traed i'r mat. Wedyn tro yma, codi'r traed chwith. Rhaid y ffer chwith yn erbyn y pengwin dde. Symud y pengwin chwith allan i'r ochr. Aros yn fama. Neu fedrwch chi blethu dy dwylo tu nôl, cloi stêr, a symud o yn araf tuag atoch chi. Rhyddhau'r troedfedd tua'r mat. A'r troed chwith i lawr. Eto, codi'r traed i fyny, dwylo ar y pengwiniau, gwneud cylch efo'r pengwiniau. Mae'n wneud yn araf. Newid cyfeiriad. Rhyddhau'r traed lawr i'r mat. Gyda'r breichiau allan uchder y sgwydda. Os ydych chi'n brin o le, fedrwch chi blygu'r penelin. Eto codi'r uh, traed, codi'r pengwiniau, a wedyn rhyddhau yr, y coesa lawr i'r ochr dde. Trio cadw'r sgwydda lawr os dim bosib. Gweithio troi edrych dros yr ysgwydd chwi. Pen yn ôl i'r canol. Codi'r coesau yn ôl i'r canol. Rhyddhau'r coesau i'r ochr chwith tro yma.

Troi i edrych i fyny, syth ymlaen, codi'r coesau nôl, fyny. Yr corpen gwynio mewn a siglo'n araf o un ochr i llall. Rhyddhau'r traed i'r mat. Da ni am symud i orwedd ar y mat i ymlacio. Felly os da chi eisiau ystum eich blanced, um, mae'n amser bach da, fod yn glyd, mae yna opsiwn i symud y traed, uh, lled y mat a gadael pengwiniad i plygu fel yma. Neu os di well gyda chi, fedrwch chi sythu'r coesau Dyda nhw, y traed, hyd yma tua wahân. Gadael i'r traed ddisgyn am allan. Symud y dwylo o'r wrth y corff. Troi yr dwylo fel bod cledra'r dwylo ni fyny. Wedyn, trwy chi gadael y llipid gael ar y deg.

Gadael i'r um, gadael i'r croen rhwng arch talcan fynd yn esmwyth a'r llygyd gael cymryd y cyfle yma i adael y corff sifo mewn i'r llawr Marcio gadair meddwl dawelu. Felly dechrau wrth ymlacio'r gwynaf. Gadair croen ar y top canfynd yn esmwyth.

Marcio'r breichiau a'r dwylo. Gadael i'r bol fynd yn feddal. Sylwi sut mae'r Cwynion yn teimlo'n drwm yn erbyn y llall. Ymlacio y coesau a'r traed. a gadael i'r anadl fynd yn ôl i'w batrwm naturiol neu rythm naturiol. A wrth anadlu mewn, cael y teimlad o ofod, wrth anadlu allan, rhyddhau unrhyw densiwn yn y corff. Dychmygu'r llif o olau yn dod i mewn i'r corff drwy'r pen ac yn llifo drwy'r corff i gyd, yn ara deg yn llenwi'r corff o golau pennas braf

Dwi'n dechrau gyda'r sylw yn ôl i'r corff. Symud y bysedd a'r traed yn ar y deg bach. Rhoi'r dwylo ar eich bol. Cymhlethu mewn yn ar y deg. Cymhlethu allan. Unwaith eto. Cymhlethu mewn. Ac yn allan. Rhowch i innau aros yn fama ac ymlacio am chydig yn hirach, neu os dych chi'n teimlo'n barod, ymestyn y dwylo uwch eich pen. Ymestyn y corff o'r bysi yr holl ffordd i'r traed. Helpu'r pengwiniau. Codi'r traed fel bod y pengwiniau uwch y corff. A jyst ddiglo'n araf. Nod i un ochr i'r llall. Wedyn mae'n amser eich hun.